אונז גיי מיר ארויס צו די מאונטענס, וועלקאם טו פלארידע! ס'ליגן הונדערטע מעשי מצוה. מותר לדבר ווער ס'קנסות? אקעי סאו דא זעט אויס איז די סי איי עי אפיס. פערי וועיב, קוק אן די היט. אונז זענען אינסייד, אינמיטן קומט קהלת עברכים. ביי מחנה חיים ושלום אין קאטש. א מייסט עמאושענעלי ביסטו שוין נישט דא באט די קראסנא. דוד פעדער איז אריבערגעקומען אין געווען די. וואט איז א וויכטיגע זאך אין א קעמפ? אין די קהל'ישע קעמפ האט זיך פארברענט א גרויסן בילבול. די פארסט מיט דיין בייק דא אויכעט? א גוט מארגן אידישע קינדער! וואס מאכט מען? יעצט גייען מיר ארויס צו די מאונטענס, מען גייט אזא שטיקל טור אין די מאונטענס, א איבערבליק אויף די זומער דארטן, אונז גייען מיר, אונז לאמיר זיך ארויס, כ'מיין איך וואק, ניין? לאמיר וואקן! כ'קען פארלירן. וועלקאם טו פלארידע. אה, דאס איז אין ניו יארק. אויפן וועג ארויף צו די מאונטענס איז דא א געגנט וואס הייסט פלארידע. רבותי זענט זעמער דא ביי רפואה העדקווארטערס. כ'האב דא אסאך חברים. לאמיר זיי סורפרייזן. ס'דא דא מיין איך זעקס מאובילס. מאסן קארס, קארס זענען יעצט אויפן ראוד, זיי מאכן טריפס דא אלל אווער די מאונטענס, לאמיר אריינגיין אין די אפיס, דא איז די העדקווארטערס, וואס דא נעמט מען קער פון אלע ראודס. דא געשעהט עס. זאגט דער מיין חבר יענקי. מיין חבר יענקי זיין זון איז געווען אויף די מונקאטשע עקספאו ווידיאו גראמען, יא? ווי האט עס דער חבר וואס דו האסט גערעדט, דער איז עס.

די יאר איז געווען אינטערעסאנט, ס'איז געווען, ס'איז געווען יעדן טאג כמ נ צו די, און אז ס'איז געווען ביזי יעדן טאג, ס'איז נישט געווען די איין טאג. אקעי, כ'האב איבערגענומען די זאך דא, כ'האב איבערגענומען די פירערשאפט. יא יא, גוט, און דא רעדט מענדי אונגאר, די גאנצע זאך איז א קאלאואר, יעדער קען אהיים פארן. לאמיר זען וואס די עולם גייט זאגן. ש. איטס א קאלאואר, קאלאואר, קאלאואר, נישטא קיין רפואה, יעדער קען אהיים פארן. ביז פֿינף מינוט וויל איך זיי אלע קארס דא ביי זיי געזונט. כ'מיין זיי האבן זיבן מאובילס, די מאובילס פארן ארום צו אלע קעמפס אזוי, און ס'איז דארטן א גאנצע טאג, און סוף טאג קומט עס צוריק, און ס'איז דא די לעבערטארי, מען מאכט אלע טעסטס, אזוי ווי די מאוביל, ס'ווערט, ס'איז דא א רפואה, לאמיר זאגן זונטאג איז די מאוביל ביי בני סעני, און נאכדעם איין טאג אין סקווער. רבותי, אונז זעמער דא אין קהל'ישע קעמפ, ס'איז פיין און נייס. זיי ברענגען אריין, לאמיר זען.

זעהן זייער זייער יפה. א חידוש אין די כשר'ע וועלט, סאוערדאו קרעקערס, געברענגט צו אייך דורך די באקאנטע קראסטיג, געשמאק, לייכט אויפן מאגן, ארגעניג אינגרידיענטס און אלעס פשוטע אינגרידיענטס, מעהל, וואסער, זאלץ און אביסל עקסטערווערזשען אליוו אויל פאר די מזונות, און אלעס ארגעניק, ווען איך האב עס אריין גענומען אין מויל איז מיר קעגן געקומען אסאך סורפרייזעס פון די געשמאקע טעם און אזוי ווייטער, לויפט און קויפט, ס'קומט אין עטליכע פלעיווערס, ארידזשענעל, ספעלט, סעסעמי, און עווריטינג, לויפט און קויפט אין אלע אייערע געשעפטן. איך גיי איין נאכט דא אין קעמפ, ביי קהל'ישע קעמפ, געשמאקע קעמפ, סאו איין נאכט אונז זעמער געשטאנען דא, כ'ווער דענק נישט וואס ס'איז געווען פארוואס איך בין דא געווען, און אינמיטן, און זיי האבן געהאט אינסייט, אינמיטן קומט קולות וברקים. וואס איז די מעשה? איינער זעהט לעכט אין די וואלד, עפעס ברענט. די גאנצע עולם איז ארויסגעקומען, די ראשי מדריכים, אלע זענען געווען דערשראקן, עס האט זיך געטון, עס איז געווען סחורה. דארטן אין וואלד, זעהט דארטן טיף אריין, האט מען געזעהן לעכט, עפעס האט מען געזעהן ברענען, טיף טיף אין די וואלד, די גאנצע עולם האט געציטערט. איך גיי זעהן וואס ס'גייט דארטן פאר, צו עס איז נאך דא לעכט. סאו דארטן, דארטן ארויף צו, צייגט פארן ציבור, האט מען געזעהן לעכט. כ'ווייס נישט וואס איז פארגעגאנגען דארטן. וואס זאגסטו? טאקע? ס'איז געווען א קאלד וואר? מאכסט א דזשאוק? סאו רבותי דער וואס כאפט אפ איז איינער פון די מדריכים, א פראפעשענעל, ער זאגט מיר יעצט דא אז ס'איז געווען א קאלד וואר. האסטו געהערט א מעשה און דו האסט מיר געלאזט ארויפקריכן דא אזוי גארנישט? סאו ער פארציילט מיר דא וואס ס'איז געווען, איין פארטאגס האט מען געזען א ווייסע מענטש אנגעטון ווי די קעי קעי קעי, פארשטייט זיך די קינדער האבן זיך דערשראקן, ס'איז געווען פארטאגס, ס'האט זיך געטון, פארשטייט זיך די ראש מדריכים האט מיטגעשפילט, די מדריכים אויך, און איין נאכט זעט מען לעכט דא ארויסברענען פון די, מ'זעט א פייער ברענען אין וואלד, ס'האט זיך אויכעט געטוהן אין איין טאג, האבן זיך די קינדער געשפילט מיט און זיך נאכאמאל באוויזן דער ווייסער מאן, ער האט געכאפט עפעס א קינד דארטן, אבער למעשה, כ'מיין ס'איז געווען דעמאלטס אינמיטן טאג, די קינדער האבן גלייך געכאפט, מ'קען שוין אנשיידט אויספאפן די קינדער, אבער דא זענען זיי געווען עכט דערשראקן, די ווען ס'איז געווען פארטאגס יענע ווייסע מענטשן ארומגעגאנגען זענען געווען עכט דערשראקן, ס'איז געווען איינער פון די מדריכים. סאו יא, אונז פאר מיר דא אזוי אין א פארווארפן געסל, גיימער צו פארגעסענע אידן, אבער איינער געדענקט פון זיי, דאס איז חסד של אמת, זיי האבן דא די בית החיים אין וואודרידזש, ווי ס'ליגן הונדערטע מעשי מצוה, גיימער אהין גיין באזוכן. אונז שטיימער דא און די חסד שלמות בית החיים אין וואודרידזש, ס'דא דא הונדערטע הונדערטע אדער אפילו טויזענטע מעשי מצוה וואס ליגן דא באגראבן וואס חסד שלמות האט געברענגט צו קבר ישראל, און ליידער ליידער האבן די אידן נישט קיין פאמיליע, אדער איז אסאך וואס ס'נישט געווען וואס זאלן זיך אפגעבן מיט זיי, ס'איז געווען אסאך איז נעבעך עלנדע מענטשן, סאו דא איז די בית החיים לאמיר זאגן א קאפיטל תהלים, שירי מעלות יעשנו לנערים מאהיבים ועזרי עזרי מימים. פארשטייט זיך מען בעט די מעשה מצוה זאלן זיך מיען פאר כלל ישראל און ספעציעל פאר די וואס העלפן ארויס אין חסד של אמת זאל די נשמות האבן אן עליה. דער גאנצער שטח דא, דאס אלעס אלעס דא איז פאר חסד של אמת, די גאנצע גאנצע שטח און ס'גייט אפילו טיפער אריין. אונז גיימער אריין דא אין די אהבת שלום שול אין וואודרידזש, דער בית מדרש איז אויף די נעשאנעל רעדזשיסטער אוו היסטאריק פלעיסעס, דאס מיינט אז מ'טאר עס נישט צורירן, ס'איז געבויט געווארן אין ניינטין טערטי. דאס מיינט כמעט הונדערט יאר צוריק, ברוך השם ס'איז גוט פרעזערווירט, מען דאווענט דא, מען לערנט דא. בכלל די קעסטל ס'האט א משונה'דיגע אידישע היסטאריע פאר מענטשן וואס ווייסן נישט. נאך א אינטערעסאנטע זאך וועגן די אהבת שלום שול, ס'איז דא א ישיבה דא א גאנץ יאר אונטן, מיט קרוב צו פופציג בחורים, זיי זאגן אז ס'וואוינט דא א היפשע קאמיוניטי, נישט צו סאך, ליטפיש, מער אזעלכע אין בעטווין. לאמיר אריינגיין כאפן א בליק וואס דא גייט פאר. מותר לדבר בבית הכנסת? רחם הקדוש ברוך הוא. זעט זי דא גייט פאר. ס'איז א שיינע שול. הערליכע הערליכע שול. פון ניינטין טערטי איז גאנץ גוטע קאנדישן, כ'מוז ענק זאגן. און ס'איז א ארטאדאקטישע שול. ס'איז נישט קיין, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין פרייע שול. בעצם איז עס גאנץ א קליינע שטוב, באט ס'איז עס האט גאנץ אסאך פלאץ, איז גאנץ גוט אויסגעשטעלט. זעט אויס דא שטייט די חזן. אוי שמערי בני יששכר. אקעי. נאסטאלגיע. איין שטיק נאסטאלגיע. מען אהן דא קיין קיריעס וואודבערן. דא אין קיריעס וואודבערן איז אמאל געווען א מדבר שממה. מדבר שממה מיין איך צו זאגן אז ס'איז געווען זייער א נידריגע געגנט. עד שיבוא דער ניקלשבורגער רבי ר' מרדכי יונגרייז און ער האט געמאכט א מהפיכה דא. מאכט א שטארקע מהפכה. אמאליגע צייטן מען געקומען די קעץ כ'האב נישט געוואוסט ווי צו גיין ווי גייט מען אין די באנגעלאו קאלאניס האבן דיך די מענטשן געשאסן ערעטאד סאו מ'האט נישט געווען א מענטש האט געדארפט א מנחה ווי גיי מיר קומט די ריקושבורגע רבי ער געמאכט א מהפכה דא ער געמאכט די שול אזוי ווי די שומר שבת אין די מאונטענס געהעריג די שומר שבת אין די מאונטענס און אויפגעהאנגען א סיין דא קרית וואודבורן. פיינע נייעס די רעבע. די רעבע איז פיינע נייעס. גייט אליינס קויפן די לעיקעך מיט אלעס. דארטן אויף ווערייזן. קוק זי דא גייט פאר. זעהט עטס? קיין ברעקל סערוויס האט עטס נישט. גארנישט האט עטס נישט. וואס? וואס? האלבע מאונטען ס'נישט דא קיין סערוויס. כ'זיך זיך נישט צו רעגן באט. דאס איז אלפיין. דאס איז פון די עלסטע. ווייסט דער מער מער די די ווינטערייזד הייזער, כ'דענק אמאל איז עלפיין געווען די זאך, עלפיין, יעדער האט געוויסט פון עלפיין, דאס איז געווען די זאך, מ'האט זיך געוואלט דערקלערן א עושר, מ'האט געהאט א דאלער אין טאש, עלפיין. ס'איז אינטערעסאנט געווען, ווי פון מיינע קינדערישע יארן געדענק איך עס נאך. שיינע רויטע הייזער, און יא, היינט הייסט דאס שוין מער אלטמאדיש, באט אמאל איז דאס געווען די זאך. זעמער דא ביי מחנה חיים ושלום מונקאטש, סאו גיימער יעצט אריין אין מונקאטש, איינע פון די גרעסטע קעמפס, רעדט חוץ סאטמאר מיט סקווער, לאמיר אריינגיין. וועלווי איז אין לאנטש רום, ער ווייסט נישט אז אונז קומען אריין. איך גיי אריין. אקעי, אלע קינדער קוקן, סאו ס'זעהט אויס זיי האבן שוין געוואוסט אז איך קום אריין פון די פענסטער. איך ווייס נישט וויאזוי האבן זיי געוואוסט מיין נאמען? און צו האבן דא אפאר מדריכים האבן זיך צוזאמגענומען ארום מיר, לאמיר פרעגן אביסל וואס דא גייט פאר. האמיר מדריך האמיר, איינער פון מיינע פעיווערטס, וויאזוי פילט זיך עס מ'גייט שוין אהיים? סאו ס'איז זייער זייער סעד ווען גוטע זאכן קומען צו א ענד, דאס איז דער פאקט פון דער וועלט אז גוטע זאכן ענדיגן זיך אצינד. ס'ווערט פארוואלקנט דיינע אויגן? יא יא ס'איז אמת, אבער אזא גוטע זאך קומט צו א ענד, עס איז זייער עמאשענעל פאר מיך, אבער ס'איז ריעליטי, וואס זאל מען טון, איטס אווער. וואס איז די שווערסטע זאך? ס'איז פלעין, ס'איז פלעין די קאנעקשאן, מ'האט אריינגעטאן אין קעמפ פאר צוויי חדשים מיט אזויפיל קינדער, מיט אזויפיל מדריכים, די ראשי מדריכים, די פראגרעם, מ'ווערט ממש א חלק פון קעמפ, מ'קען זיין דרייסיג, פערציג, הונדרעט יאר אלט, מ'ווערט צוריק צוועלף יאר אלט און מ'איז אין קעמפ פאר צוויי חדשים. און פלענס אז אויבערן און די. פאר דעם אליינס טו איך עס, איך וואלט געוואלט ווער צוריק ווערן צוועלף יאר אלט. ווער וויל דען נישט? וואס זאגסטו מדריך אונגאר? רעבע אונגאר? יא, איך האב גענומען א שטיקל דיפרענט אפראוטש דעי יאר, באט קען איינער רשום אן עלעפטע יאר דא? עס איז אזוי הארט ברעיקינג ווען מען גייט אוועק פון קעמפ, באמת, עס איז, עס איז, מען לעבט דא אויף, די קינדער לעבן אריין, עס איז, עס איז א דיפרענט וועלט, און מען גייט צוריק צו רעאליטי, מען גייט אהיים, עס איז א בלוף. ענק בלייבן דא נאך די קינדער גייען אהיים? סאו, אפאר יאר אנהייב פלעג איך וועלן בלייבן נאך א טאג צוויי צוזאמען מיט די מדריך און פארברענגען, באט, וואנס די קינדער גייען אוועק, איטס דעד, ס'איז ממש. איך האב דא אויך מדריך ווייזער, אים דארף איך נישט פארשטעלן, ידיד נפשי, אלעס פיינע וואויל, יעדער ווייסט ווער מדריך ווייזער איז, פון אידיש ווינקל, באקאנטע שריפטשטעלער, און וואס זאגסטו מדריך ווייזער, וויאזוי געווען די זומער? זומער געווען ברוך השם זייער געשמאק, רעד אריין ר' אונגאר. אוי, ס'איז נעקסט לעוועל, איך האב נישט גענומען א שטיקל אנדערע אפראוטש, איך בין געווען א מלמד די יאר, מ'קוקט פון די אוטסייד, ס'אנבעליוועבל ווי מ'לעבט אריין, ס'איז ממש. יעדן טאג קוק ווי די עולם לויפט די עולם'ער לויפט ס'איז נישט נארמאל דאס איז דאס איז קעמפ דאס איז קעמפ די קינדער זענען אלעמאל מיט א שמייכל ס'איז עקסייטינג אקטיוויטיס געימס ס'איז אנבעליוועבל וואס איז געווען די אמאל די הויכפונקט? לכאורה די עקספאו ניין? ערשטנס וויל איך זאגן אז ווען מען רעדט פון א הויכפונקט די זומער איז נאכנישט אווער ס'קען זיין אז די הויכפונקט איז מארגן איך קען עס נאר נישט זאגן אין א קעמפ ווייסט מען עקספעקט די אנעקספעקטעד. זייער געזונט ר' ארי. איך בין דא מיט די באקאנטע ראשי מדריכים, איינער פון די באקאנטסטע ראשי מדריכים, ר' וועלוול שמעלצער, וואס מאכט, וואס טוט זיך ר' וועלוול? די יאר קומט צו א ענדע. סעד, הא? סאו קודם ערשט, ס'איז ביידע, ס'איז סיי מ'פילט גוט אז ברוך השם, געלויבט דער אייבערשטער, ער האט געקענט נאך א יאר דעליווערן, און די קינדער זענען צופרידן. און ס'איז שווער פאר די קינדער אהיימצוגיין, און באמת איז אז די קאפ ווירבלט שוין מיט תשי פ א וו איידיעס, סאו ס'איז אייביג דא עפעס פריש. און ווען הייבט זיך אן די פלענער פאר קעמפ פאר נעקסט יאר? סאו די עכטע אינטערסאנטע זאך איז אז מיין מערסטע פלענער איז די חודש וואס קומט, ווייל איך בין יעצט געווען אין קעמפ און איך האב געזען די פראבלעמס, איך האב געזען די לעכער, איך האב געזען, סאו איך מאך שוין א קעלנדער פאר נעקסטע יאר צו פיקסן די אלע פראבלעמס.

אין ארץ ישראל אנטיל בית התבשיל סטעפס אין. בית התבשיל סערווס רעדי קוקד נארישינג מיעלס דעילי, שבת ענד יום טוב אינקלודעד, ענד מאסט אימפארטענטלי וויט רעספעקט ענד דיגניטי דיס יום טוב, עז יו סעט יור טעיבל העלפ דעם טו בי עיבל. אין די טו שטיבער דרייען זיך ארום הינגעריג נישטא ווער עס זאל קאכן פאר זיי צו עסן, און ס'ליגט א אחריות אויף אונז אלעמען צו שטיצן דעם בית התבשיל וואס ראטעוועט די שטיבער. ספאנסערי פעמילי בעז ה תבשיל. אונז זעמער דא, מחנה אוהל ברוך ד קראסנא. אונז גיימער אריין דא, ער גייט אונז ארויפטראגן צו די ראש מדריכים. אונז גיימער יעצט אריין, אונז זעמער דא אין קראסנא, א גרויסע קעמפ. אונז גיימער אריין אין קדשי קדשים פון די קעמפ, צו די אפיס פון ר' מטות ביללער. לאמיר אריינגיין. א גוטן, וואס טוט זיך? א גוטן שלום עליכם. איך קען אריינקומען א רגע? שא, מאכט מען נישט דעם שא. די מענדל אונגאר. יא. עס הערט זיך. יא. איז אזוי, סא לאמיר נישט אויפהאלטן צו לאנג, האלט די די לעצטע טעג. לאמיר דיר פרעגן אזא פראגע צייכן, למשל יעצט ווען מען גייט אהיים, איז עס, ס'איז סעד? ס'איז זיכער סעד. אבער ס'איז זייער פרייליך, ס'איז עקאמפלישד. נאכאמאל, ווען ס'וואלט געווען א אז ווען די זומער וואלט נישט געווען אזוי געלונגען, ווען די זומער וואלט נישט געווען אזוי עקאמפלישט, ווען מ'וואלט נישט אריינגעכאפט די אכט וואכן, דעמאלטס וואלט אפשר נישט געווען סדר מ'גייט אהיים, עס וואלט געווען א אנזעצער, אבער ס'איז א ויחד, נו, ס'איז א ויחד ישראל וואלט איך געזאגט. סאו וואס איז געווען די היילייט פון די יאר? ס'איז א שווערע קשיא, אלעס איז א היילייט. ס'איז זייער א שווערע קשיא, ס'איז כ'גיי דיך נישט זאגן די היילייט, כ'גיי דיך זאגן די געדאנק פון די זומער, יעצט יעדע זומער האט א טעם, רייט? די קעמפ. אין די יאר איז געווען קראסנע שטיבל, קראסנע שטיבל ס'איז געווען אזוי ווי א, זייער שווער מסביר צו זיין, א שטיבל, אקעי לאמיר דינגען מיין משל זאלסט פארשטיין, קראסנע שטיבל, סאו אונזער ערשטע גרויסע פראדזשעקט, אמת איז די ערשטע גרויסע פראדזשעקט איז געווען די ערשטע וואך האבן מיר געגעבן א זאך אזוי אז די שמות, די שמות שטיבל האבן אריבער געברענגט דוד פעדער, קענסט דוד פעדער? דוד פעדער איז אריבער געקומען ער איז געווען די שמות, מ'האט געבויט א ריזיגע מנורה, מ'האט אויסגעטיילט פאר די קינדער אפאר הונדערט האנטוכער און שטריק אנגעווארנט אז קיינער זאל זיך נישט דער. וואגן צו ווארפן האנטוכער, און די שמש האט אנגעצינדן די מנורה, די שמש פון שטיבל, דאס איז געווען די ערשטע, און שפעטער האט ער געטיילט דאונאטס, די שמש פון שטיבל, פיין. סאו האט מען געוואלט ארויסברענגען די נושא אז די לעבן פון א מענטש איז אלל אבאוט די שטיבל, פון ווען א אינגל ווערט געבוירן, ווי איז די זכר? אין שטיבל, ווי איז די ברית? אין שטיבל, די בר מצוה, עולה זיין, אין שטיבל. קינדער האבן דעמאלטס געהאט א בית מדרש, א שמחה זאל, א פאליש, גענומען די פאוויליאן איז פארוואנדלט צו א בית מדרש, א קאוט רום, א קאווע שטוב, קינדער האבן יענע נאכט געלערנט מסמידים אין די בית מדרש, די געבויטע בית מדרש, מ'האט געשלעפט טישן און בענקלעך, און דאס איז געווען נאך א נאך א נאך א פראדזשעקט. בקיצור אזוי קען מען קען אנגיין און אנגיין און אנגיין, ס'איז נישט מעגליך די אכט וואכן אריינצולייגן נישט אין א שעה און אפילו נישט אין צען שעה. יא יא כ'האב ארויס דיין בילד. שכוח ר' מאטעס, איי רילי אפרישיעט יו, איי רילי אפרישיעט יו, און יא. דא האב איך די זאך אליין, די קינדער. לאמיר פרעגן צוויי דריי קוועשנס דא פון די קינדער. קודם, וויאזוי הייסטו און פון וועלכע שטאט קומסטו? איך הייס הערשי לעווי און איך קום פון בארא פארק. בארא פארק, אקעי. אומבאקאנטע שטאט. וויאזוי הייסטו? איך הייס מענדי אויבערלענדער איך קום פון מאנסי. איך הייס חיים פרידמאן און איך קום פון לעיקוואד. סאו, וואס איז געווען דיין בעסטע זאך אין קעמפ? דיין בעסטע עקטיוויטי אין קעמפ? סאו ס'איז געווען אסאך עקטיוויטי וואס איז געווען זייער גוט, איין זאך איך האב ליב צו קאמפיינען און ארום שרייען און גיין, סאו כ'האב זייער שטארק ליב געהאט קעמפ וויסקאנסעס דעי און אוודאי האב איך געוואנען. און וואס איז געווען דיין בעסטע זאך אין קעמפ? כ'האב דריי זאכן וואס איז געווען מיין בעסטע, פיעלד דעי און נאכדעם האבן אונז טאקע געוואנען. אקעי וואס נאך? נאכדעם מיין צווייטע זאך איז געווען וועגן כ'האב געזינגן ביי די קאנטארא, די קאנטארא איז א מיני פלעי. פון סאפער סטעף, און מיין דריטע זאך איז ווי גוט מיין מדריך איז פון וועלכע. סאו וואס האסטו געזינגען ביי די קאנטארע? נגינה. סאולא? יא. וואו! פיינע נייעס! ביסט אין א קווייער אויכעט? יא. וועלכע? גיב איט אפ פאר שיבה שבח! אה יא? טאקע? און לאמיר גיין צו דיר, וואס איז געווען דיין בעסטע עקטיוויטיס דא אין קעמפ? כ'האב צוויי זאכן, איינס ווי יעדער באנקט אויף וואס ער האט א זאך, אונז האבן אויפגעשטעלט א חופה. אה, ס'איז געווען אזוי ווי די וואס מען טוט אין א שטיבל? יא. אקעי. און אויך האב איך זייער ליב געהאט די פנאסע שאו וואס מיין מדריך מאכט. ס'איז א שווערע קוועשן אביסל, באט ס'איז א וויכטיגע זאך אין א קעמפ. ס'איז דא אזוי ווי פייטס צווישן די מחנות, צווישן די באנקס, צווישן די דאס? גראדע נישט. יעדע מאל ס'איז דא אקטיוויטי טיעמס מיט טיעמס, איז די מדריך העלפט ארויס די איינעם דעם צווייטן, נישט קיין חילוק ווער ס'געווינט, אונז טוהן עס דא פאר פאן, ס'איז א אחדות. קען איך ארויסברענגען א ריזיגע שכח פאר אונזער חשוב'ער ראש געטרייע וואס האט עס איבערגעגעבן פאר יעדעם איינעם פערזענליך, פאר יעדע יונגל, שטרענגט זיך אן די מערסטע וואס מ'קען, מיט די אלע פראגרעמס וואס מ'קען. און טאקע פאר דעם איז ער איז ער זייער אזא באקאנטער ראש מדריכים. טענק יו, שקויעך, שקויעך.

בילדינג, דא איז געווען די בחורים באנק, די אפיסעס, און ס'איז ארויף אין העלישע פלאמען, ס'איז געווען לכאורה די גרעסטע פייער אין די מאונטענס די יאר, סאו דא כאפט ער מ'קען נישט אריין גיין, ס'איז צוגעמאכט, די אינשורענס האט עס צוגעמאכט, כאפטס א בליק וואס דא גייט פאר, אפגעפלאקערט, אסאך שאדנס געווען, אזוי ווי יעדע פייער, און די אייבישטער העלפן די צארן זאל אויסגיין אויף דעם, האפענטליך נעקסט וועט זיין א שענערע בילדינג, האופפולי. קוקטס וואס דא גייט פאר, קוקטס וואס כ'האב געטראפן דא, א ווערייזן בודקע, מען זעט דאס שוין נישט היינט צוטאגס, דא איז געווען א פאבליק פאון, מען האט צוגעמאכט די טיר און מען האט געקענט רעדן אלע נארישקייטן, wow דאס דארף שוין זיין אלט, גאנץ אלט דארף דאס שוין זיין, פיינע נייעס, אפשר איז דאס געווען די ערשטע אפיס פון ווערייזן, מעגליך. אזוי הייבט יעדער אן. אונז זעמער דא אין מאונטען סקווער, ס'איז איינער פון די צענטערן פון די קעטסקילס, ס'איז איינע פון לכאורה די גרעסטע מאל אין די קעטסקילס אידישע, און דא קען מען קויפן אלעס, כמעט אלעס, נישט ממש אלעס, דארטן איז דא א גראסערי וואס איז אפן א גאנץ יאר, סאנפלאוער גראסערי, ס'איז אין פראנט פון די בילדינג, און דא איז דא אסאך סטארס, דארטן האסטו קאסע קאווע, האסט האפלאס אזעלכע קיצור פאן פאר די קינדער, טעם איידן, די באקאנטע בעיקערי, סאטמאר פלייש, אפסייט, אפאר סטארס און דא זענען אפן א גאנצע יאר, און דא האב איך ר' מיילעך שמן, וואס מאכסטו ר' מיילעך? וואס טוט זיך? ווען פארט מען אהיים? סאו איך בין אביסל הייזעריג, סאו אונז פאר מען אהיים האפפולי היינט נאכט אדער מארגן צופרי. די פארסט מיט דיין בייק דא אויכעט? ביי קידס אין וויליאמסבורג דא האט מען אזאך, ס'הייסט א קארעלע, א קאר, א טוי קאר. אה יא? האסט א קאר? כ'האב א קאר, יא. אבער דארטן איז די באקינג וואס הייסט האסט א געהעריגע קאר? כ'האב א טוי קאר יא. כ'מיין א טוי קאר. א טוי קאר. פארוואס האסטו נישט אין שטאט א קאר? איך האב שוין שוין קיין שטאט א קאר אין שטאט א קאר. כ'האב א ביציקל א בייק. א ביציקל. מורא'דיג. זיי געזונט ר' מיילעך. א פרייליכן וועג אהיים. גיימער יעצט אריין אין די אידישע געגנט, א גאנצ יעריגע אידישע געגנט, און מאנטיסעלא, אין איין ווארט מאנטיסעלא. אבער ס'איז א חידוש אז די עולם קומט נישט ארויף דא וואוינען אין די מאסן. דא בויט מען, בויט זיך פרישע אידישע הייזער. זעט עטס וואס דא גייט פאר, דא גייט מען וואוינען א גאנצע יאר. דא, דא, די עולם שטופט זיך אריין אין מאנסי, מען שטופט זיך אריין אין די אלע פלעצער. נישט דא גארנישט, נישט דא קאסטן קאסט עס אפאר טויזנט דאלער רענט, הייזער קאסטן דא צוויי מיליאן דאלער. קומטס ארויף רבותי, וואס איז דאס? לאמיר אריינגיין זעהן די אידישע געגנט. אונז שטיי מיר דא אין די אידישע געגנט אין מאנטיסעלא אונז האמיר דא א איינוואוינער ברך אברהם לעפלער וואס טוט זיך ברך אברהם? ברוך השם. א יוגנט פריינט! א יוגנט פריינט! וויפיל מענטשען וואוינען אין די אידישע געגנט דא אין מאנטיסעלא? מאנטיסעלא איז צוטיילט צווישן דריי געגנטער, ס'איז דא די פארק געגנט דא ווי איך וואוין, עס איז דא די קלינטאן געגנט, דארט איז דא נאך א שול. ווי ווייט פון דא איז קלינטאן געגנט? בערך צען מינוט צו וואקן.

פארוואס? קודם די רענט, זייער ביליג רענט דא, און בכלל. כ'רעד א מענטש וויל קויפן א אייגענע הויז. קויפן? זיכער ביליגער. איך האב יעצט, איך לייג יעצט ארויס מיין הויז צו פארקויפן, פאר בערך דרײַ הונדערט טויזנט דאלער. טו בי עקזעקט, טו אויס זעווען האב איך עס געקויפט, און איך לייג עס יעצט ארויס פאר טרי טווענטי ניין. ס'איז נישט אזוי סאך ארויף אפילו.

מעגליך. וואו יא זעהסטו די באס די לינקע זייט? דו האסט דאס נישט אין ערגעץ דא, דו האסט דאס נאר אין די געגנט אין מאנטיסעלא און נאכדערצו מיט א שיפן בעק, וואו האסטו דאס? דא איז דא א אינטערעסאנטע סטארי, דו זעהסט די די זעהסט די לאך דא? דא איז געווען אזוי, ס'איז געווען א גוי וואס האט געמאכט צרות צרירות, ממש געפערליכע צרות פארן ציבור דא, און ממ מ האט געהאט פון אים, מ'האט געגעסן גאלמער דעם זכר, די אידישע קהילה האט דארט נישט געקענט וואקסן ממש גארנישט, וואס האט מען געטון? ס'איז געווען נאך פסח האט מען גענומען די וואס מ'גיסט אראפ ביי די צאה חדש ביי אחאב דארט ביי די מכות, מ'האט עס ארום געלייגט ארום זיין הויז, און איין טאג רענדאמלי האט די הויז אויפגעשאסן, ממש אויפגעשאסן. און קוקט וואס איז געבליבן פון דעם. רבותי, קוקט וואס דא גייט פאר. נפלאות הבורא ממש. קוקטס די פיצקעלע הייזער דארטן אונטן. כאפ א בליק אויף די פיצקעלע הייזער. דאס איז ריזיג ריזיג ריזיג ריזיג, ס'איז הויעך הויעך ארויף, דאס איז ווייט אראפ די פיפט די טא, נאך וואודבערן נאך אלעס פארט מען און מ'פארט, ביז אפשר נאך עלענוויל די געגנט פון עלענוויל, און קיצור די גייט פאר, קוקטס דעיע וויו דארטן, די בעסט, איך מורא'דיג, ממש ווי אין שווייץ, wow קוקטס די גייט פאר.

קוקט וואס דא גייט פאר, די זון מאכט זיך איר וועג אראפ, די בערג שטייען און לויבן דעם באשעפער, די הייזקעלעך דארט און די ראודס, ס-ס-ס אנבעליוועבל. און פארשטייט זיך מיט דעם ווען מיר ענדיגן די טור דא אין די מאונטענס, זיך ווידער זעהן אם ירצה השם אויף חלק ב' נעקסטע יאר, זייטס מיר געזונט, מאכט נאר זיכער לייק, שעיר און סובסקרייב, ס'העלפט די טשענעל.